Gudden Owend bei Dikrich TV, haut aus dem Dikricher Geschichtsmusée, wou een Geschicht op eng ganz lieweg Aart a Weis erugedroe kritt. Bei den Jonke léist dëse Musée dann och ëmmer eng grouss Begeeschterung aus. Hei kënnen si och d'Geschichten aus laang vergaangenen Zäiten ganz einfach novollzéien. An duerfir versicht de Musée och ëmmer am enkem Kontakt mat de Schüler hei aus der Gemeng ze bleiwen, souguer an Zäite vu Corona. Virun e puer Wochen am Sous-sol vum Dikrecher Geschichtsmusée. D'Directrice Karin Welter an déi Responsabel vun de Schülerworkshoppen am Musée Chantal Kerschen preparéieren hir éischt Online-Course fir d'Grondschoul zu Dikrech. D'Geschichtenozieelerin Potti Lotti soll duerfir elo eng passend Geschicht fir de Cycle eent ophuelen. Petit le ti première.
Hallo Kanner! Ech sinn hei zu Dikrech am Musée, am Musée d'Histoire an ech hunn eng Geschicht derbäi an dir kënnt scho vläicht roden, Dat lescht Joer schonn hat de Musée um 14 Februar an Zesummenaarbecht mat der Superdreckskëscht, dem Naturmusée an dem Naturhistoresche Musée aus der Stad verschidde Workshoppe fir d'Schüler am Kulturhaus organiséiert. Dat war dëst Joer net méiglech, duerfir gouf elo am Virfeld opgezeechent. Also et ass ganz kloer, duerch de Corona, duerch déi ganz Situatioun hu mer missen ëmdenken. Awer am Fong och op eng ganz flott Aart a Weis, déi nei an eppes Neits ass ëmmer eppes Flottes. An dat heescht, mir sinn dës Kéier virtuell gaangen. Mir hunn am Fong all déi Acteuren, déi matmaachen, déi si gefilmt ginn an dat heescht, D'Schoulpersonal kritt de Link geschéckt, wou si kënnen dann déi Filmer kucken a Saache bastelen an eben esou eis Präsenz da mat an de Cours huelen. Obschonn et a leschter Zäit zimmlech roueg am Geschichtsmusée war, sou war deemno virun e puer Wochen hei richteg vill Action ugesot. Déi ganz Workshopen opzehuelen, dat war eng ganz nei awer duerchaus spannend Experienz.
Ala mon Dieu! Mike, qu'est-ce que t'as fait? On a perdu!
An all déi Bedeelegt hu super matgemaach. Vun der super Dreckskëscht gouf et eng Uleitung, wéi ee selwer eng Verpakungskëscht fir e Kaddo hierstelle kann. De Natur a Geschichtsmusée huet gewisen, wéi een en Tableau mécht, deen op engem bekannte Bild baséiert. Mam Panda Club gouf e flott Spill opgeholl an d'Chantal huet fir den Dikricher Musée demonstréiert, wéi een e Kettenunhänger a Form vun engem Häerz bastele kann. D'Kanner aus der Grondschoul dierften also trotz Aschränkungen op hir Käschte kommen. Déi Kéier gouf et doriwwer eraus och nach e Bonus. Nieft deene ganzen Atelieren huet de Musée nämlech och e Rallye duerch d'Stroosse vun Dikrech organiséiert, fir deen déi Dikricher Geschäftsleit agespaant goufen. An zwar hu si missen duerfir hir Fënstere fir de 14 Februar dekoréieren. Mat Material, dat d'Eselen aus der Sauerstad am Virfeld verdeelt hunn. Net manner wéi 26 Butteker hunn dobäi matgemaach. Et ass ganz interessant gewiescht. Et hu sech ganz vill Geschäftsleit gemellt, fir kënne matzemaache bei der Rallye. A mir hunn dës Kéier mol eng Kéier ëmgedréint. Dat heescht, normalerweis bei enger Rallye ass et jo ëmmer esou, Kanner ginn erausgeschéckt oder si mussen eppes maachen a ginn herno bewäert. Mee dës Kéier war mer ganz schlau dobäi, Mir wëllen dës Kéier ëmgedréint maachen, dat heescht, d'Kanner gi wuel eraus, dierfen d'Fënstere kucke goen. Et gëtt och eng Aart Fotogalerie opgebaut, fir dass een och kéint, wann d'Restriktioune méi streng sinn, dat iwwer de Facebook oder wéi déi all déi Dénger heeschen do, fir déi do ze kucken. An dann dierfen d'Kanner bewäerten. An dat fannen ech einfach immens interessant an och flott, well Kanner kucken eng Fënster aneschters wéi een Erwuessenen. An dat gëtt spannend. An ech denken, dat ass eben och eng vun de Missioune vun engem lokale Musée, fir eigentlech do d'Kultur mat erauszehuelen an an dat reellt Liewe mat eranzebréngen. A lues a lues hoffe mer dann, fir dohinner ze kommen an datt de Musée eigentlech e flotten Deel vun der Gesellschaft gëtt. Um Enn koum zwar dunn alles anescht ewéi geplangt. Well d'Grondschoule kuerz virun der Vakanz zougemaach goufen, hunn d'Workshoppe missen ëm zwou Woche verluecht ginn. Klengen Trouscht, Am Kader vun der Woch vun der Léift an der Frëndschaft konnten d'Kanner och schonn am Virfeld an der Schoul Wierker zum Thema realiséieren an déi ginn elo dës ganz Woch an enger Ausstellung am Kulturhaus gewisen. Fir d'Workshoppe musse si sech wuel nach e bësse gedëllegen, mee wee weess, vläicht ass d'Freed duerfir um Enn Ëmsou méi grouss de Geschichtsmusée, deen huet op alle Fall vun deem Ganze schonn emol e positive Bilan gezunn. Also dat Virtuellt ass am Fong immens eng ganz flott Ergänzung, soe mer esou. Dat ass wierklech eppes, normalerweis seet ee jo, de Workshop, mir maachen deen entweder am Musée, fir dass eeben och d'Kanner de Musée kenneléieren, oder et geet ee soss emol an d'Schoul. An op dës Aart a Weis gi mer jo tatsächlech an d'Schoul, mee eben op en anere Wee, wou dann awer all déi Mesuren trotzdeem agehale ginn. An trotzdeem ass de Musée present an dat ass eppes, wat natierlech ganz wichteg ass.
Jo, den Ament heescht et einfach e bësse flexibel bleiwen. D'Kavalkad hei zu Dikrech, déi konnt dëst Joer jo och net stattfannen. Dat heescht awer elo net, dass d'Fuesent dëst Joer einfach ausgefall wier. D'Eeselen aus der Sauerstad an och aner Dikrecher hunn et op alle Fall net fäerdeg bruecht, d'Gëscht einfach sou ënnerzedauchen an den Dag laanschtzéien ze loossen. Duerfir hei e klenge Réckbléck op Fuessonndeg 2021. Fuessonndeg, 14 Februar 2021, En éischter ongewinntent Bild zu Dikrech, D'Eeselen aus der Sauerstad hu sech zeréckgezunn an d'Natur, bei hir Ieselen. Keng Kavalkad an der Sauerstad Dikrech, dat haten si hei nach net erlieft, an dat och nach bei beschtem Wieder. Dat ass natierlech batter, och fir d'Samantha, dat sech normalerweis drëm këmmert, datt d'Ieselen an de Cortège kommen. Et ass ongewinnt, keng Leit do. Si freeën sech och, jo, et ass fir si och ongewinnt. Normalerweis verwinnen mir d'Kanner erëm um Tour, si kënne gekrault ginn, mee et ass fir si och dës Kéier ongewinnt. Keng Musek elo, déi elo scho leeft, dat ass schued. Awer d'Ieselen aus der Sauerstad gi sech net geschloen. Hir Iesele goufen och 2021 schéin erausgefeezt. Wéi ugekënnegt sinn dëst Joer si de Cortège vun der Kavalkad zu Dikrech. Et ass geschwënn hallwer dräi. Mir starte gläich normal wéi üblech. Et weess natierlech kee Mënsch an Dikrech, datt mir ënnerwee sinn. An awer hu mer e puer Galgien derbäi, wa mer deen een deen anere giffe begéinen. Fuessonndeg ass Fuessonndeg an 't muss einfach gefeiert ginn.
An d'Organisateure vun der Kavalkad sollen net enttäuscht ginn. De ganze Wee laanscht d'Sauer begéinen si Leit, déi vun dem Wieder profitéiert hu fir spadséieren ze goen an elo net méi wéi frou sinn awer e bësse Fuesent ze hunn. An dunn op der Ficelles-Bréck treffen si och op déi éischt Leit mat Verkleedung, déi speziell do sinn fir de klengen improviséierte Cortège ze bewonneren. An dir konnt et och net loosse fir iech ze verkleeden? Guer net. Als Dikrecher, ech mengen ech sinn hei grouss ginn, vu klengem un sinn ech hei an Dikrech, ech ka mer dat net virstellen ouni, guer net ouni Fuesent. Dat geet guer net. Dat heescht e bësse Stëmmung ass awer. Jo e bësse Stëmmung ass awer.
T'ass och lo ganz schéin de Comité ze gesinn, eng Foto mat deenen ze maachen. Dat gëtt eis awer e bëssen eng kleng Hoffnung, datt awer iergendwa rëm kann normal gefeiert ginn.
Esou richteg Iwwerraschung dunn awer am Zentrum vun Dikrech. Op der Liberatiounsplaz, wou de Sängerbond schonn am Gaang ass fir e bësse Stëmmung ze suergen, hu sech souguer richteg vill Leit afonnt, natierlech virun allem där vun Dikrech, déi dat Ganzt och mat Virsiicht uginn. Mir hunn eis der Situatioun ugepasst a mir spadséiere grad hei duerch d'Groussgaass. Se kuerz stoe bliwwe mam Klengen, fir dat, wat mer elo hei gesinn hunn op der Plaz, an da gi mer erëm weider. Sidd Der dann awer e bëssen op Är Käschte komm? Dach, dat schonn. Also, mir waren schonn iwwerrascht. Ass natierlech e bëssen en anert Gefill wéi soss. Awer trotzdem ware mer frou fir awer kënnen d'Physisch bëssen ze feieren ënnert äis, och scho gëschter an der Famill an elo trëppele mer just hei nach bëssen duerch d'Géigend, jo. Souguer wann elo am zweete Joer hannerneen schonn all Fester annuléiert sinn an nach ëmmer weider ginn, geet. Dikrech mam gudde Beispill vir, dass och wann ee muss méi distant sinn, op kee Fall soll ganz opginn. Mir sinn natierlech frou, datt mer e puer Leit hei begéinen. Dat hate mer eis natierlech net erwaart. Wat awer relativ flott ass, do gesäit een, d'Leit brauchen et. D'Leit wëlle rëm raus op d'Strooss, d'Leit wëlle rëm danzen, d'Leit wëlle rëm sangen, d'Leit wëlle rëm e bësse méi Freed an hirem Liewen hunn. D'Fuesent 2022 kann deemno kommen. Jo, dat lescht Joer hei zu Dikrech, do wou jo ëm dës Zäit vill, vill méi lass an de Stroossen an och hei am Kulturhaus direkt um Geschichtsmusée drun, wou mer elo hei sinn, do wor deemools e groussen Event fir den 150. Anniversaire vun der Kavalkad hei zu Dikrech ze feieren, an zwar mat engem Bal fir Kanner, mat enger grousser Expositioun. Et war wierklech. Richteg vill lass hei a vill Leit wäerten sech sécher nach mat Freed dorun erënneren. Jo, dëst Joer ass leider esou Mënschenundrang net méi méiglech. Trotzdeem versichen se hei am Musée mat vill Méi, mat vill Léift de ganze Betrib um Lafen ze halen. Dofir huelt iech roueg mol eng Kéier Zäit fir eng vun de sëllegen Expositiounen heihinner ukucken ze kommen. De leschte Mount zum Beispill, do war hei en ausseruerdentleche Fotokënschtler vun Dikrech, dee mat ganz ausseruerdentleche Wierker iwwerrascht huet.
Mäin Numm ass Rombo José Paulo, ech wunnen an Däitschland säit 12 Joer schonn. Mat 8 Joer sinn ech op Lëtzebuerg komm. hei zu Dikrech an dat war och ee Grond firwat e sech hei och ausstelle wollt an dem Musée d'histoire de la ville de Diekirch a mat dësen Ausstellung wollt ech am Fong meng Fotogrammen iech virstellen. Säit 2003 fotograféieren ech analog Fotografie, schwaarz-wäiss, an Enn 2014 hunn ech ugefaange mat Fotogrammen. Wat ass Fotogramm? Fotogramm ass am Fong eng ganz speziell Technik, eng vun déi eelst Technik an der Fotografie. Dat ass am Fong Fotografie ouni Fotoapparat. Wéi geet dat? Dat ass am Fong ganz einfach, Dir huelt einfach e Fotopapeier, wou Der dann Objeten drop stellt an dat gëtt beliicht. A wat méi Liicht kritt, wat de Papeier méi donkel gëtt an esou hutt Der dann eng. E Foto ass o een Fotogramm. Den Iwwergang ass am Fong ganz zoufälleg entstanen. Ech hat wéi gesot 2003 ugefaange mat der Fotografie an esou 2014 hat ech e bësse esou e bëssen d'Flemm ëmmer dat selwecht ze maachen. Ech hat den Androck ech giff ëmmer dat selwecht fotograféieren. An do sinn ech am Fong de Kënschtler Man Ray gestouss an seng Wierker gekuckt an dat huet mech impressionéiert wat hie gemat huet an dann hunn ech mech ugefaange fir déi Technik ze interesséieren. Vue datt ech och eng Donkelkammer doheem hunn, hunn ech dann och direkt probéiert an dat huet mech direkt faszinéiert well ech do gemierkt hunn datt et eng Technik ass déi Immens vill kreativ ass. Ech maachen haaptsächlech Fotogrammen fir mech ze entspanen. Ech experimentéieren immens gären. Mir gefält dat an der Donkelkammer Saachen auszeprobéieren. Kloer zeechnen ech och immens gären säit klengem an wat ech interessant fonnt hunn an der Technik et ass dat eng Kombinatioun, Vun Zeechnen an Fotografie kënnen matenee verbonnen. Déi klassesch Fotografie ass e bëssen begrenzt, dat heescht de Fotograf kann nëmmen wat nëmmen fotograféieren wat schonn gëtt et an an der bei der Technik Fotogramm oder dann déi Méiglechkeeten och wat der am Fong am Kapp hutt och um Papeier ze bréngen.
Fir den 5 ten März dann wäerten hei am Kulturhaus pünktlech fir den internationale Fraendag zwou Kënschtlerinnen anzéien, déi een sech op kee Fall sollt entgoe loossen, d'Tilly Kessler an d'Eva Fayot. Bei der enger sti virun allem Fraekierperen am Virdergrond, bei der anerer gëtt éischter abstrakt geschafft, awer allebéid presentéiere se Biller, déi souwuel an de Faarwen ewéi och am Ausdrock ganz staark sinn, also op kee Fall verpassen. Dann ass am Autosmusée an der Rue Stavelot och nach ëmmer déi grouss Mercedes-Expositioun am Kader vum 20. Anniversaire vum Lëtzebuerger Mercedes-Club an do gëtt et wierklech ganz besonnesch Entdeckungen ze maachen. Nom Liwwerwon vu Boisson Klaus an dem Arméiwon aus dem Kosovo, deem lescht Emissioun presentéiert haten, wollte mir iech dann haut zwee ganz sportlech Privatween virstellen an natierlech hir Proprietären. De Gérard Reiss huet scho mat 20 Joer ugefaangen sech fir Oldtimer ze interesséieren an dës ze renovéieren. Hei gesi mer hie bei sengem leschte Projet, engem Mercedes 220 S aus der Famill Heckfloss, deen hien elo scho vun 2019 un restauréiert. Dofir huet hie missten all eenzel Schrauf demontéieren. D'Coque, déi gouf dorop hi gesandstrahlt an d'Fligel, Capot a Mall am Dauchbad gedekapéiert. Elo ass erëm alles prett fir lackéiert an duerno agesat ze ginn, wat him unhand vu Fotoen an Zeechnunge méiglech ass.
Motivéiert een ëmmer wann een den Auto herno fäerdeg gesäit a wann een dermat fuere kann. Also mat fuere kann, dat ass dat Wichtegst. Dann da kann ee wierklech stolz sinn, da kann ee wierklech soen, ah kuck, ech hat all Schrauf an der Hand, ech hat all Kabel an der Hand. Dat ass, dat gëtt ëm eng iergendwéi eng Satisfaktioun.
A mat dësem Modell, deen zur Zäit am Autosmusée zu Dikrech steet, huet viru laange Joren dem Gérard seng Leidenschaft fir Mercedes ugefaangen. En 190 SL aus dem Joer 1959. De Gérard hat dëse Won a jonke Joren duerch Zoufall an engem Garage zu Wolz entdeckt.
De Mann war Bëschaarbechter an deen ass och mat deem heien Auto an de Bësch gefuer fir do Holz ze man an en huet och deementsprechend ausgesinn wéi ech e kaf huet. E war sëlwer an en hat hei op de Säiten déi Kufen déi waren rout lackéiert. Deemools huet de Gérard den Auto nach selwer gesandstrahlt. Iwwereg bliwwen war dunn eng richteg Seibecken. Awer mat ville Stonnen Aarbecht huet hien et hikrut an ass och haut nach ëmmer stolz op säin éischte Mercedes a virun allem, dass dësen elo hei an dëser schéiner Mercedes-Expo am Autosmusée zur Geltung kënnt. Souguer wann den Nofolgemodell, deen direkt niewendru steet, iwwerleeën ass. Fir hie geet allgemeng näischt iwwer Mercedes Benz. Et ass och net elo, datt ech do nëmmen op Mercedes fanatesch sinn. Nee, ech fannen och aner Autoe ganz flott an ech wier och net ofgeneigt, eng aner Mark ze huelen. Et ass e bëssen e Faible an jo, an e bëssen och Zoutrauen. Dat heescht, do kann een och scho länger Strecken dermat roueg fueren, wat ee mat anere Marke vläit net kann maachen. Do muss een. Scho bësse méi dru schaffe bis de geet.
Den Nofollgemodell vum 190 SL, den 208 SL, gouf vun 1963 bis 1971 nëmmen 49.000 Mol gebaut. Dëse sougenannte Pagodemodell war um Ufank, eebe wéinst sengem Pagodendaach, staark ëmstridden. Dem Louis Scuri, deem genee dëse Sechszylinder 2.800 Kubik aus der Ausstellung gehéiert, awer war schonn deemools als Kand vum Auto begeeschtert. Wéinst sengem flotten Design, souwuel baussen ewéi och bannen. Trotzdeem huet hien nach misse bis 2017 waarden, ier d'Occasioun koum, fir dës Raritéit ze kafen. Kritt een der mee an engem gudden Zoustand, dat gëtt ëmmer méi rar. Se kritt een der, do ass nach ganz vill Aarbecht drun. Wat dann och finanziell wierklech dann herno an d'Geld schléit. Awer och de Louis kennt net dolaanscht, alt emol u sengem Auto ze schaffen. En Oldtimer, och a guddem Zoustand, muss einfach ënnerhal ginn. Dofir awer ass dësen dem Louis säi perfekten Zäitverdreif an der Pensioun. Hie fiert vill Rallye mat oder och Ausflich mam Mercedes Club Lëtzebuerg. Ëmmerhin huet hien de Club virun 20 Joer och matgegrënnt. Et ass och en Auto, dee sech ganz gutt fiert, dee sech liicht fiert. deen eng gutt Stroosselag huet, dee relativ schnell och ass an nee et ass wierklech en, ech freeë mech all Kéier wa mer haaptsächlech e gréisseren Tour de mat der kënne fueren. Et ass och net en Auto fir ze fir ze rennen, et ass einfach fir flott ze fueren, et kann ee gutt matfueren, mathalen, awer et ass net elo de d'Rennmaschinn. An dobäi ass dësen Auto fir seng Zäit schonn zimmlech sécher gebaut gewiescht. Et war dëst den éischte Sportsauto mat enger Sécherheetszell, wat fir e Cabrio deemools zimmlech revolutionär war. Also souwuel vun der Form wéi och vum Opbau hier huet dësen Auto fir vill Gespréich gesuergt an ass och haut nach ëmmer no 60 Joer ganz aktuell. Zënter iwwer 15 Joer gëtt weltwäit all 27. Januar un d'Affer vum Holocaust erënnert. Fir speziell déi Jonk fir d'Theme Rassenhaass, Intoleranz a Genozid ze sensibiliséieren, gëtt duerfir ëm déi Zäit och hei zu Lëtzebuerg, vum Zentrum fir politesch Bildung verschidde Filmprojektiounen ronderëm dat Thema organiséiert, mat uschléissender Diskussioun, an dat och hei zu Dikrech. Nénganzwanzegste Januar owes am Ciné Scala, Den Zentrum fir politesch Bildung huet agelueden zu enger Séance publique am Kader vun der Journée de la mémoire de l'Holocauste. Zënter senger Grënnung huet d'Fondatioun, déi sech asetzt fir e bessert. Steesdemech vun Demokratie och Themen Diktatur a Genocide um Agenda stoen an organiséiert duerfir zënter e puer Joer am Kader vun der Journée de la mémoire de l'Holocauste Filmvirféierunge fir Jonker an Erwuessener mat ronderëm Explikatiounen an Diskussiounen.
Dat wat mir gemierkt hunn, ass den Interessi zougeholl huet. Mir hunn ugefaange mat e puer Séancen. An all Joers konnte mer eis Offer, oder hu mer missen eis Offer vergréisseren, well d'Demande aus de Schoulen méi grouss ginn ass a well och d'Demande vum Grand public komm ass. Mir sinn hei zu Dikrech oder am Kino fir enger Seance fir de Grand public. Domat hat mer net ugefaangen. Mir hunn net domat gerechent, datt sech bemol Esou vill eenzel Kinoen, esou vill eenzel Regiounen oder Uertschafte géifen interesséiere fir dat Thema. Den Ament ass et pandemie-bedéngt wuel schwiereg, Leit unzezéien. Déi, déi sech trotzdeem erausgetraut hunn, sollten awer duerfir eppes ganz Besonnesches gewise kréien. Adam Resurrected ass keen einfache Film, wou op der enger Säit déi Béis stinn an op der anerer déi Gutt. A grad duerfir gouf dëse Film ausgesicht, fir wierklech ze verstoen, Fir dat, wat am Zweete Weltkrich mat de Judde passéiert war, konnt geschéien, misst een ewech vun der Banaliséierung, och wann de Public domat dacks iwwerfuerdert wier. You stay here with me, make me laugh, my wife and daughters. Bargaining already, Adam? Ce sujet-là se mêle évidemment à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, voilà, il y a une version,

Och am Lycée Classique zu Dikrech hale se drop, datt den Dag vun der Erënnerung un den Holocaust an der Schoul thematiséiert an opgeschafft gëtt. All Joer ginn zum Beispill d'Zäitzeien an déi iewescht Klasse vum Lycée geruff, fir ze témoignéieren. Mir hunn als Schoul och eng Roll natierlech, fir déi Sensibilisatioun ze maachen, fir och sécherzestellen, datt et net vergiess gëtt, well dat ass jo eeben d'Gefor, vue datt et keng Zäitzeie méi ginn, vue datt et scho laang hier ass, datt dat iergendwéi an den Oubli geet, an den. Never Forget ass wierklech ganz wichteg an deem Beräich an dofir hu mer schonn eigentlech ëmmer am Mount Januar, mir hunn net ëmmer genau de 27 Januar, mee do ronderëm organiséiere mer fir eis Schüler, fir ee Jorgang oder fir heiansdo wéi elo dës Kéier dann zwee verschidde Jorgäng, dann Aktivitéiten eeben fir dee Sujet lieweg ze halen, wann nëmme wa mer sécherstellen, datt net vergiess gëtt. Kenne mer och wierklech assuréieren, dat d'Geschicht sech net widderhëlt. Domat kann een net fréi genuch ufänken. Esou sinn dann déi lescht Joren och reegelméisseg LCD-Schüler aus dem Cycle inférieur op Invitatioun vum Zentrum fir politesch Bildung an de Ciné Scala gaang, fir sech déi vun hinne proposéiert Filmer unzekucken. Coronabedéngt war dat dëst Joer net méiglech. Duerfir goufen d'Filmer einfach an der Klass gewisen. Dat ass da quasi virun eiser Hausdier, vue datt mer hei zu Dikrech e Kino hunn. An dat ass eppes, wat ëmmer immens flott ass. D'Schüler huelen dat immens positiv un. Vläit dat Pedagogescht, wat virdrun an dono ass, vläit bësse manner, mee am Fong huele se et ganz positiv op. Et misst een net an de Kino goen. Et ass awer, denken ech, och fir d'Schüler méi flott, sech och aus dem Lycée fortzebewegen. Dann hu se déi Kinosatmosphär éischter, wéi wa se just an hirem Klassesall sëtzen. Mee dat hei ass elo aus der Nout gebuer.

Sixième an um Programm steet de Film Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, wou eng Famill virum Hitler op der Flucht ass. Och wann dat an de Kino goen ëmmer eppes Besonnesches war, sou sinn d'Schüler dach awer och am Klassesall staark impressionéiert. Also ech fannen e mega interessant an ech fannen och gutt, datt mir doriwwer opgekläert ginn, well ech fannen, et ass een wichtegt Thema. Also wann een dann dodrunner denkt, datt dat wierklech geschitt ass, ass dat wierklech schlëmm. Also also dat ass einfach am ganze Grousse schlëmm. Well d'Meedchen ass jo nach immens jonk an dat muss scho sou eppes materliewen. Well dat ass einfach e grousse Respekt un all déi Kanner, déi an där Zäit gelieft hunn. Wa si elo net onbedéngt direkt e Lien mat haut maachen, sou gesinn sech Schüler dach awer selwer d'Wichtegkeet vum Thema an.
Ech fannen et krass wat deemools passéiert ass, mee ech fannen et och wichteg datt mir doriwwer opgekläert ginn. Ech fannen en immens interessant well en och, also et ass en Thema wat wierklech wierklech wichteg ass a well dat och einfach an d'Geschicht agaangen ass an en ass wierklech interessant. Dat wat den Zentrum fir politesch Bildung u Material ubitt, ass deemno eng wäertvoll Ergänzung ginn zu deem wat an der Schoul souwisou vermëttelt gëtt. An der Geschicht, wéi och an der Instruction civique, déi am LCD souguer schonn e Jor éischter um Programm steet wéi virgesinn, gëtt gär op dat zeréckgegraff, wat d'Fondatioun op hirer Internetsäit zur Verfügung stellt. Ass eppes ausgeschafft ginn, Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, mat, mat Affichen, mat allem Pipapo. Also wann ee sech e bësse Méi mécht, da kann een do och dat Material eroflueden. Dat ass och gratis an meeschtens och a puer Sproochen, also Franséisch, Däitsch. Oder englesch oder lëtzebuergesch. An dat ass also dass gratis ze hunn. Also ech bauen dat esou an wann ech kann. Also grad an der Civic do ass dat immens flott also fir dat mat anzebauen.
Eng Entwécklung déi den Zentrum fir politesch Bildung natierlech besonnesch freet. Als kleng Institutioun sinn si an hirer Aarbecht op allméiglech Partner aus dem ëffentleche Liewen ugewisen. E grousst Netzwierk och noutwendeg. Ech mengen mir als kleng Institutioun, mir bei eis. Do schaffe keng 20 Leit, mir hu begrenzte Moyen, kënne mir natierlech net alles hei maachen. Mir setzen och op d'Kollaboratioun, op d'Partnerschafte fir dat ze maachen. Souguer e Projet wéi dat hei brauche mir Partner, déi dat matmaachen, déi dat matdroen, net nëmme fir datt et funktionéiert, mee och vun der Iddi hier, ëm déi et geet. An dat ass, mengen ech, och grad esou wichteg an der Aarbecht, déi ee mécht. Ganz eleng kann ee se net maachen. An eng Demokratie lieft an och d'politesch Bildung lieft och ebe vu ganz ville Leit, déi dorunner. Dorunner schaffen.
A fënnef Joer schonn soll eisen Offall europawäit zu 55 Prozent recycelt ginn. Deemno wäert sech och Lëtzebuerg ëmmer méi an déi Richtung beweegen. An dat lescht Joer gouf et hei zu Dikrech an an deenen anere 45 SIDEC-Gemengen Duerfir och schonn eng grouss Ännerung a Saachen Offallorganisatioun. An zwar kann een ewell och säi Bio-Offall a säi Glas doheem separat sammelen. Wat dat alles bewierkt a wat den Offallsyndikat SYDEC soss nach alles ënnerhëlt fir eisen Offall ze reduzéieren, dat fahre mir eis op de Friedhaff ukucken. D'Zil vun der EU ass et bis 2035 just nach 10 Prozent vun eisem Offall ze deponéieren. En vue dovun huet den Ëmweltministère zu Lëtzebuerg am leschte Jor e Projet de loi agereecht, deen déi entspriechend EU-Direktiv soll national ëmsetzen. Awer dat Gesetz geet nach e Stéck méi wäit, bis 2030 schonn ginn hei am Land Null Prozent ugestrieft. Manner eliminéieren, méi recycléieren! Beim Offallsyndikat SIDEC, an deem sech 45 Gemengen aus de Kantone Klierf, Dikrech, Miersch, Réiden, Veianen, Wolz, an d'Gemeng Beefort zesummegedoen hunn, fir den Offall ze geréieren, gouf sech duerfir elo ëmgestallt. D'Awunner aus de Membergemenge kruten dat lescht Jor d'Méiglechkeet, nieft de bloe Pabeierpoubellen och gratis Dreckskëschte fir Glas a Bio-Offall ze bestellen an domat den Inhalt aus der groer Poubelle e Stéck weider ze reduzéieren. Elo also ginn zënter dem leschte Summer och zu Dikrech souwuel d'Bio-Offäll wéi och d'Glas separat a gratis ofgeholl An dann op de Fridhaff geféiert, an dat schéint seng Friichten ze droen. Et ass esou, datt mer am Joer ronn 40.000 Tonnen Offall hei kréien. An et bleift och konstant, mol e bësse méi, mol e bësse manner. Et kann ee soen, datt 2019 op 2020 effektiv e klenge Recul ass an de Gewiichter. Wann ech elo Dikrech kann zitéieren, kann ee soen, datt Dikrech vun deem, wat hei ugeliwwert gëtt, huet Dikrech d'letzt Joer 2,5 Prozent ausgemaach, woubäi 2019 mer op 4 Prozent ware vum ganze Gewiicht. Also ass e klengen Ënnerscheed schonn ze erkennen.
Hei um Fridhaff ass et wou de Gros vun de SIDEC-Installatiounen ënnerbruecht ass. Eng dovun ass déi mechanesch-biologesch Anlag, wou den Offall aus de groe Poubellen, vun de Menagen an aus der Industrie getippt gëtt. Net fir ëmmer. Vun 2015 un ass d'Deponie um Fridhaff zou, mee hei gëtt den Offall triéiert a behandelt, mam But dësen ze reduzéieren. Deen Offall gëtt hei getippt, mat de Camionen vu Lamesch, Och gëtt zerklengert iwwer dee Gräifer, dee mer hannert eis gesinn. Deen kontrolléiert scho mol den Zoustand vum Offall, ass eppes dran wat net soll dra sinn, zum Beispill e Pneu oder eng Gasfläsch, déi Saache ginn eraus geholl. Dat wat iwwreg bleift gëtt an der mechanescher Anlag zerklengert, gesift an dann a kleng a grouss Fraktiounen, ënner an iwwer 15 Zentimeter, opgedeelt. Déi grouss Fraktiounen ginn an Zidder op Leitleng gefouert. Esou gëtt ongeféier ee Véierel vum Hausmüll verbrannt. De Rescht, dee kënnt an eng biologesch Anlag, wou Sickerwaasser bäigemëscht gëtt, fir den Ofbau ze beschleunegen. A groussen Tunnelle gëtt de biologeschen Undeel um Müll bei konstanten Temperaturen 6 Woche laang zersetzen a verdämpe gelooss. Esou kann de Volume vum Offall tatsächlech ëm 20 Prozent erofgesat ginn. Déi aner 80 Prozent, déi ginn op d'Sicré-Deponie an de Muertendall gefouert. Duerch déi nei separat Biotrennung also kann dee Volumen elo nach méi reduzéiert ginn. An deene 46 SIDEC-Gemengen kënnt ee schonn Enn 2020 no nëmme sechs Méint op e Minus vu 15 Prozent an der groer Poubelle par rapport zu deene selwechte Méint vum Jor virdrun. D'Hallschent vun de Leit am Anzuchsgebitt vum SIDEC hat sech och effektiv dat lescht Joer direkt fir eng Biopoubelle entscheet. An net nëmmen dat, si notzen dës och schonn direkt, fir richteg ze sënneren. Déi Leit sinn am gaangen, sou vill wéi méiglech schonn doheem ze trennen, net alles och doheem just an eng Poubelle ze geheien, mee si geheie se an déi richteg Fraktiounen a Saachen, wou se se doheem nach. Keng Poubelle hunn, géinge mer mengen, datt se se vill méi an d'Recyclingparke fueren, wat mer och gesinn, well et an d'Tëschenzäit net méi seelen ass, datt en d'Leit mussen 10 Minutten, eng hallef Stonn, schonn heiansdo eng Stonn waarden, ier se iwwerhaapt an de Recyclingpark rakommen. Dass ëmmer méi recycelt gëtt, hänkt natierlech och domat zesummen, dass ëmmer méi gesammelt gëtt. Am Recyclingpark um Fridhaff kann een dann och an der Tëschenzäit bis zu 30 verschidde Fraktiounen ofginn, Glas, Metall, Aluminium, Karton, Pabeier, Baumaterialien, Gips, Holz, Sperrmüll, gëfteg an speziell Offäll an natierlech Plastik. Am meeschte Problemer hunn, ass de Plastik, firwat deen ee Plastik recycléiert gëtt a fir deen aneren net recycléiert gëtt, fir de Leit dat bäizebréngen a d'Leit och e bëssen drop opmierksam maachen, wéi eng Sammelstellen se hunn a wéi se et solle sammelen. An dat ass e bëssen déi gréissten Aufgab, déi mer hunn. An dobäi hu se hei um Fritthaff e System, fir direkt ze gesinn, wat fir e Plastik muss wouhin. D'Nummer ënnert der Verpakung ass och do erëm ze fannen, wou dës soll erageheit ginn. Awer bei deem ville Plastik kann et engem tatsächlech schonn e bëssen dronke ginn. Effektiv ass dat méi einfach op der Kompostanlag. Hei kann ee säin Hecken a Strauch net ofginn. Am Summer kënnt do de Grasschnëtt dobäi an am Wanter d'Chrëschtbeemercher. Um Fridhaff ginn an dësem Beräich eng 5.000 Tonnen am Joer gesammelt an dann zu Kompost verschafft. D'Gréngs gëtt zur klenger zesummegeluecht, reegelméisseg duerchgemëscht an da mat Reewaasser vermëscht bei enger Temperatur tëscht 55 a 70 Grad leie gelooss. No 10 bis 15 Wochen gëtt alles gesifft an iwwreg bleift de Kompost. Haaptsächlech kommen de Moment, wat mer ganz vill mierken, Baueren, déi mat Bio. Saache schaffen, well et am Fong jo och ee Bioprodukt ass, komme ganz vill Baueren dat siche fir am Fong fir Dünger an dann a klenge Quantumen am Fong privat Leit fir op de Gaart, mee haaptsächlech awer am Fong déi Biobauere fir am grousse Stil. Alles an allem gëtt um Friddhaff een Drëttel vum gesammelte Müll op en Neits verwäert, déi aner zwee Drëttel gi verbrannt oder deponéiert. Mam Bio-Offall, dee vum Summer 2020 u separat gesammelt gëtt, kann elo den Undeel vun der Verwäertung eropgesat ginn. De Biomüll vum Sidec, dee gëtt nämlech zu Monnerech am Minett-Kompost zu Biogas a Kompost verschafft. Dat geet awer net duer. Fir der Null-Offall-Strategie gerecht ze ginn, muss nach an Zukunft villes geschéien hei am Land a Saache Recyclage. An deem neien Offallgesetz, wat dëst Joer warscheinlech d'Application wäert ginn, Wäerten nach zousätzlech Mesurë kommen, dass mer virun allem d'ganz Couverture fir Recyclingparken, de Réseau nach méi grouss maachen. Etüde weisen nämlech, dass dräi Véirel vun deem, wat an der schwaarzer Poubelle lant, am Fong geholl kéint weider verwäert ginn. Virun allem beim Plastik, Karton a Bio-Offall kënnen esou nach ganz vill Efforte gemaach ginn.
An dat war et fir eis Emissioun vun Dikrech TV am Februar, déi Kéier wuel ouni Kavalkad. Awer näischt verhënnert sech un ee vergaange Joren z'erënneren. Duerfir loossen ech iech um Enn mat engem flotten Clip mat Biller, déi engem bal schonn wéi fréier virkommen. An deem Sënn, haalt de Kapp héich, déi nächste Fuesent kënnt bestëmmt. Haalt iech och weider gesond a monter an dass mer eis a 4 Wochen erëm gesinn. Bis dann, Äddi!